Ezigen işdäň açyk bolsun. Men ýene hemişekim ýaly bäş elli bäşde oýanýan. Sagadyma alta gurýan. Ýöne hemişe bäş minut öň oýanýan. Salam. Ak şäheriň ak säheri.

Aý senem! Şu kowuşlary şu ýerde goýsaň bolanokmy? Häzir goýýan. Ine öz ýeri bar, gör şu ýerde goýaýyň. Salam kaka, salam eje. Ertiriňiz haýyrly bolsun. Turdyňmy sagaman oglan? Turdum eje. Ertirligiňi edindiňmi? Edindim, siziňkem taýyn. Bolýa oglan. Men işe gitdim. Bar. Kaka ýöredim. Bor oglumjan, ulagym. Ýuwdum kaka, ýuwdum. Berekella oglum, berekella, sag-aman işle oglum. Bolýa. Şu zatlar öz ýerinde dursa gowuda, gapyň agzynda adam geler, myhman geler. Waý, maň bolup oturşyny! Bu çagany Şu çaga ynha, gara! Haý, gelin! Enesi maňa seredäý-dä! Wah! Gaharyny çagasyndan çykarýan ejäni halamok. Bolýa enesi. Waý, goý, goý.

Ýöne biz her gün esasy işimizden öňürti bedenimizi berkitmek bilen meşgullanýarys. Ine, bu Süleýman. Oň işi gaty agyr. Ol çişlik bişirýär. Ýene togsan sekiz. Aý, bolmaýar seňki. Togsan sekiz bor. Ýo, men horlanmaýaryn. Ine, bular bolsa, Meýlis bilen Tüwwe, he-he, ulam şol bolşy-da, olar her gezek Süleýmanyň keýpini gaçyrmak üçin tereziniň aşagyna magnit goýýarlar. Süleýman, gowy edi. Eý, kim geldi? Näme boldy? Gelende näme? Hançol! Salam! Salam! Hany şol? Kim? Pagta gurjak. Hany? Kim? Şara bir şey. Bor, bor. Meni görüp gülýän ýalydyr han ogul. Ýa-da kostyl ýaly arkan üşüp, galyp bilmän ýatyrmyka? Ýüzjagaznam jozman ýalydyr. Näme? Menmi jozman? Menmi pyşdyl? Menmi pagta urjak? Şükür sen berdiň däl. Hawa. Seýdat, senem başlyk çagyrýar. Näme boldy? Borlaý. Dostum, meň ýüzümden gaýtma. Sonya, Söýgi ýok. Söýgi ýok. Söýgi bar. Onda-da şeýle belent söýgi bar. Ýok söýgi. Adam aşyk bolýar. Söýgi öwrenişmek. Söýgi öwrenişmek. Öwrenişmegem wagtlaýyn bolýar. Sen söýüp göreňok, şoň üçin şeý diýýäň. Söýýäniň ýylgyrsa, ýaşasyň gelýär. Oň gülküsi iň şirin aýdym bolup eşidilýär. Oň gözlerinde mähir bar. Umman ýaly gözlerinden suw içmäge bardym. Teşne kalbymy gandyrjak bolup, ýürejigimi ýitiräýdim. Indem tolkunlar ýüregimi kenara çykarmazmyka diýip, şo-ol garaşyp ýördüm. Birden şol ummana gark bolaýsamam, meni halas etmän. Seni halas etmeli. Seni halas etmeli. Ýok. Men däl. Seni halas etmeli. Sen söýgüden keselleňsiň. Sen keselläpsiň. Söýgi ýok. Ýöne men Gülnary söýýärin.

Biz häzir ýumurtkaň gabygyny suwa atýas. Näme üçin ene? Ýumurtkada jan bar. Ol ýaşaýşyň alamaty. Getir balam, getir ataly. Azym, kyrk sany bugdaý dänesini sana hany? Näme üçin ene? Sebäbi bugdaý yrsgalyň, bolçulygyň alamaty. Onsoňam Şu gün gelnejeň bilen jigiň kyrk gün çilesinden çykýa. Getir balam. Hany indi bugdaýam guýýas. Ana. Hany kümüş teňňe haýsyňyzda? Ine mende. Şeýlemi? Getir balam. Ene, kümüş teňňe näme üçin atylýar? Sebäbi kümüş, birinjiden-ä, suwy arassalaýar, ikinjidenem halallygyň alamaty. Hä. Indem et atýas. Ene, et näme üçin atylýar? Çile düşmez ýaly. Indem kyrk çemçe. Suwy iýýäs. Ine men guýaýyn-da. Al balam, al. Me. Bir. Iki. Didar, inim. Ilki bilen-ä o gyzyň kakasy meň jana-jan dostum. Onnoňam näme, gelsin, görsün. Öwrenýän bolsa öwrensin. Başlyk, men şu wagta çenli gyz maşgala iş öwredip göremok. Onsoňam zenan maşgalalar ölçegem bilenoklar. Tapan-tupandan alýarlar-da nahar bişiräýýärler. Didar, bolýa, bolýa. Sen işleň bilen boluber, galanynam onnoň görübereris. Bolýa başlyk. Onnoňam ýene bir haýyştym. Şu günki toý gaty uly toýlaň biri. Özüň bir gaýrat etde üstünde dur. Bolýa başlyk, bolýa. Alo. Waleýkim essalam. Hä, tanadym, tanadym. Şol martyň ýigrimi dokuzyna uly zaldamy ýa kiçi zalda? Hää. Otuz dokuz, ynha-da kyrk. Hany, senem? Suwumyz taýýar. Hany, gel, Eýýup jan, Alla. Haw, inisi, geldim ina. Geleweri. Hawa oglum, hawa oglum, janyma, janyma, janyma. Hany gel oglum. Hany enesi? Ene. Gel oglum, gel. Jana.

Enesi üşemez-ä? Ýok-la, balam. Ana boldy. Indi bolsa ýedi öýe aýlamaly borsuň. Bolýa. Ýassygyny aýyr. Gaçyraýma Zeýnep jan. Bolýa. Waý. Haý gelne, senem ýanka künnükden suw üstüňden akyt-da çileden çyk-a. Bor enesi. Sen Şasenem, men Şatuwar, Garybyň men kyl üsti bar, Ýada salsam agzym suwar, Dodakda balyň derdinden. Hatyja! How, Sapar Amanowiç! Şu düýnki saýlan dört sany aýdymymyzy. Diňläp görjek bolýaňyzmy? Hawa, diňläp görjek. Rüstem, goýber, düýnki saýlan dört aýdymymyzy. Ýok, bu däl. Dur, dur, dur, git sen.

Bolly! Kim aýdýar bu aýdymy? Daýanç. Kim Daýanç? Aýdymçy bolasy gelýä. Gowy aýdýan eken aýdymy. Hum. Sen tanýaňmy? Hawa. Onda ertir alyp gel meň ýanyma şony. Bolýa bolýa.

Doýman geçýär-aý şu-da. Şa senem, sered-ä oňa. Atat diýen-ä, şu ýaşulylara iki ýüz sany ýaglyk bersem bolar-a. Aý, akyr toýa gytylma, üç ýüz et ony. Bor. Bir, iki, üç, dört, bäş, alty, ýedi, sekiz, dokuz. O! Bar ejeň kim ol? Anha sogan, gaýrat ediň. Bar agam. Çagalar! Hany, kim şişirdi muny? Men! Getir, getir damp bereýin. Waý gyzymjan saňa döneýin bilýäňmi men saňa näme aldym hany Mwah häzir göreňde begenersiň çagam. Agy munçaklawy näme etjek? Wiý paýlajak. Bäbek toýdamy? Dagy näme o seň seçmäkäň döwlüp gutarýan jäjekliňden-ä gowy. Özem bilýäňmi arzan pişmäň ýanyny öwür ony. Waý pul janyny aljakda. Söýenç! How! Goý eliňdäkini. Eliňdäkini goý kömek etsene maňa. Odun sal. Haçan görseň iýip ýörsüňeý. Şo taýyny daýy diýip ýadamadyňmy? Kiçiräkleri, kiçiräkleri. Kiçisi ba. Berekella. Biziň müşderilerden eşitmeli sözümiz şo dämi? Öwez seň ýaňky getiren garry malyňdan tam dyrlama bişiräýsek. Berekellany eşitmän geçeris. Maňa gitde ýaşajyk tokly getir. Döwlet aga. Men ýokkam. Eti kabul etmäň. Gaýrat ediň. Onsaňam dört ýüz adamlyk bugunky toý. Naharyňyz dört ýüz adamlyk bolsun. Eliňiz işlände Tagamnamada başga näme bar? Ak sously kömelek jüýjeli batyrma bişirerdi. Didar haýsyňyz ka? Bolar. Didar ýokmy maňa Didar gerek. Didar haýsyňyz bolýaňyz? Didara men Sen ýarym sagat giç galyp geldiň. Onsoňam keýgim aşhana geleňde eşigiňi çalyşmaly. Bileňokmy? Gelenine görä, hol ýere geçdi ýeralma arassalar. Bu günlükçe bir halta ýeter. Hany? Agam bişdi mi? Bişdi. Hay sen var ha. Yetişdi mi? Getir hani.

Gowmy çerleň? Gowa ýagşy. Aý tuwa. Bar mydar bar. Aýaç. Aýaçjan. Myhman geldi. Salam. Gowmy? Kabul et oglum. Bar ber oglum bar. Geldiňmi? Ine. Almaňda. Nirä barýaň? Bir minut häzir gelýän. Ýör. Beh. Her zat etjek, iş etjek ýaly bular.

Enesi, çaý içjekmi? Içeýmeli. Çaý getiriň enesine gök çaý. Agy şonam her gezek aýdyp etdirmelä, bulaň özünden bilip etýän işleri ýok dagy, haýran galaýmaly, be! Dürtmeseň oýananokda bular. Waý, hany çaý, çaý! Turda näme gözüme jiňkerip otyrsyň, çaý getirdä! Waý, enesi, şu nä halys ýadadym. O ýadanymam hiç, içim ýanan ýerini aýdaýynda. O sapby soranjaňlar bar-a, Sülgün çalpylarla-gyz, a-gyz, üç gelinleri bar-a, gözüm bilen gördüm, gyz, bize meňzejek bolup, meňzeş geýnen bolupdyrlar. O bişmedik badamyň gül ýüpek arzany bar-a, onam meňzeş dikinen bolupdyrlar. Wah, heý-em bize meňzäp bilermi bular? Bular entek biziň o basyp giden aýagyzymyzça ýog-a. He. Saçymy oňaryp berjek diýdiň äje. Menmi? Haçan? Örüp berjek diýdimmi? Goýsana-gyz, senem meň başymy göz maýlap barýaň. A gyz, inesip, bular üç gelin bolup, ynha, bir saçak getiripdirler. Näme? Saçymy örüp berjek diýdiň äje. A gyz, boýuňy meň boýum bilen deň edip tur ýok bol, özüň ör. Bar işim seň saçyň boldy-la gyz, bi! Ine-de, siz dagy bize nähili saçak etdirýäňiz? Gelinler, heriňiz aýry-aýry saçak edersiňiz diýip, her saçakda pommak, gül, pöhme, çaga, oýna wajy logy. A gyz, olam hiç, howlularynda bir gyrmyldaýan bolsa, barynyň adyny tutdurýaňyz-la siz. A gyz, bular bir bir giden bolup, on birmi, on iki çagazam-a yzyna tirkep gelipdirler. Waý, içim ýanaý ýa-da şolar ýadyma düşýä welin. Gelinjan, toý tutup, ile çakylyk bereňsoň, seň bar etmeli işiň, ýagşyja hyzmat bolany. Waý, enesi, şu hoş sözüň bilen damagymy çalýaň-da. Il seň aýnaňdyr. Şeýlemikä gyz ýa? Ýok-la gyz, waý. Hany sen beýle ownuk zatlara kellejigiňi agyrdyp ýörme-de, Şasenemden habar tut. Bäbejigiň hiç sesi ýatmady-la. Waý, enesi, siziňem şo gelniňiz çala tow berlen ýalak bolup, halys özüni oňarmadyk syran bolup otyr-la-oý. Bu birinji däl, ikinji däl, üçünji däl, dördünji çagasyny eýgermedik syran bolup otyr-la-oý. Aýtýan-a, şu hojalykda men bolmasam, hiç-de özüni oňaranok-a. Uff, enesi, meni nagy şu hojalykdan yrsgym aýryp göçüräýseňiz, özüňiz kösenersiňiz, enesi. Men şon üçin gidibilmän durun, size kyn bolar diýip. Begenjem, bärik çagyr. Bekgi! Begenç jan! Hiç hä berenok-da. Wiý, bärdemi gyýw sen? Waý, bu boýuň bilen boýdaş edip eliňdäki çöregiň näme? Näme etjek bolýaň muny? Iýjek. Noş bolsun, iý! Hälem-ä sen sekiz tabak dograman bir oturan diýdiň. Wah-eý, sen doýan dälsiň, iý! Ýör, ejeň çagyrýar. How ejejan. Çagyrypsyň. Waý. Waý bu näme? Aý. Eje, ajykdym-da. Ýürejigiň syrlaýdym balam. Hawa. Wiý, ýaňy bir tabak. Dogram iýmedikmi näme? Aý eje, ajygaýdym-da. Ajykdym diýsene. Wah-eý, gözüňden görnüp dur-da ajyganyň. Hany iý-dä onda. Eje jan, men howluda aýlanyp çigýäýin-le. Oý, näme üçin?

Itlerini özünden gowy görýärä. Şul ogluňa çäre boljak kellä. Aý seň ogluň-da. Ana çaýyň demini alan bolsa bir käse içeli. Meň gara gözüm. Ine saňa. Meň itjagazym, gara gözüm. Buýsanjym. Han jigin gunnow bagy bolmala şu taýda. Aglaýamy? Ýok aglanok. Meň galyň eşiklemi saldyňmy? Nire? Çöle. Näme üçin? Surat çekmäne. Täsin sorag berýäňä. Surat, surat. Seň başga pikiriň barmy, Guwanç? Maňa dört çaga bilen, aňsat däl-ä ýekeje özüme. Üç günjük surat çek geleýin, çölde howaň gowy wagty. Gitmäý-dä, Guwanç. Gidäýin. Maňa dördüsi bilen gaty kyn-a ýekeje özüme, Guwanç. Gidäýin. Gitme. Gitjek. Onda menem gitjek. Nire? Atam öýme. Şu dördüsi bilenmi? Gidäý. Giderin. Gidýän. Gitjek.

Bu günki toý sag-aman sowudyk abraý bilen. Hemmäňize sag boluň. Ertir sagat dokuzda geliň. Sag boluň. Menem gaýdybereýinmi? Sen intägem bärdemi? Men, Bulary öýe alyp gidip arassalamaryn-a. Ertir dokuza geläýinmi? Gelesiň gelse geläý.

Şirin. Haw. Gelinligimiz geldimi? Hawa, geýindirip durlar. Bolýa. Indi ertire iki gelin geýindirmeli. Uý, bezegimiz hem bara. Myrada da aýdyň, ertir toý mekany bezemäne irräk barsyn. Bolly, bolly gidiber. Waý, bu gelnimiziň owadanlygyny tüweleme, tüweleme, bagtyň bolsun! Sag boluň. Özüňem köýnegiň owadanyny saýlapsyň-a. Ýöne birje maslahatym bar, Bahar jan. Şo biziň täze alan altyn şaý sepimiz bar, şony bir getirsene. Bagyşlaň. How, Şasenem! Alýo, şeker, gowumy? Hawa, hawa, gowy. Özüňem gowumy? Men neme, Şasenem, tanadyňmy? Hä, how, aýdyber. Tanamadyňmy ýa? Tanadym, Şasenem, aýdyber. Näbileýin, tanan dälsiň öýtdüm şu wagt. Zat, maňa bar-a, ho, gyzyl öýmäň bar-a, şony beräý diýjek boldum. Alaý, alaý, aýnaly çekmede durandyr. Neme, haýsyny alsam, kamget? Haýsyny soraýaň? Waý, bilemok-da, maňa haýsy gelşer, kaget? Hemmesem gelşer, şa senem alyber. Ýa dagynyp göräýsemmi, kamget? Göräý, göräý, şa senem. Kyn göreňok dämi şeker? Waý ýok şasenem alber diýdimä. Aý onda-da bir hili görýän-ä. Hiç hilem görme dogan alber. Sen nirede şu wagt? Men işde. Aý näme daňjagym bilmän soraýyn diýdim dägy. Şasenem şu wagt ýanymda adam bar soňrak daň ederin. Näme? Han şunam bir dak göreliň. Gulak halkasan bar dämi? Agam. Agam. Hü. Kekijine seret beräýdä. Hü. Gaty gowy. Gül bolupdyr-a. Sen arkaýyn galybyny alyber. Bolýa. Wah. Söýenç. Söýenç. Haw. Şu atyň gulagy hiç bolanokda. Oňup beräýdä. Sen halypa görkezäý. Halypaňa ellegse gül ýaly bolar. Uý.

Ana indi gowy boldy. Bagtyň bolsun. Sag boluň. Näme bolanokmy? Howwa halypa şu gulagy. Hä gulagy, türkmenlerde bir söz bar, Gamyşgulak diýerler atyň gulagyna. Gulagyň ujy gaýşyp durýar. Ana şu ýerde-de düwünjik bar. Şunuň ýaly köp işläp elin endik etmeli. Kyn zat-da. At adam ýasandanam kyn-da. Hawa. Gulagy gaýşaryp durýar şeýdipjik. Ene boldy. Mhm. Boldy. Enem, senem birazjyk ýaltarak bolýaň, palçygyň gurapdyr-a, işlemänsiň-ä. Heýkeltaraşyň eli mydama işläp durmaly, irmän işlemeli. Serdar, geläýbärik senem. Şu sungatyň esas syry zähmetde. Molla agaň bir aýdan sözi bar, Bir gün saz çalmasaň özüň bilersiň, iki gün çalmasaň dost-ýaryň biler, üç gün çalmasaň il-gün biler diýýär. Onsoňam näme, men-ä işden boş wagtymam işläýýän.

Saldym, saldym. Bolýar, bolýar. Döwlet aga ýetişýäňmi? Hawa. Bolupdyr-a. Didar. How. Ine, ertirki toýuň tagamnamasy. Hüm, bolýar. Jeren täze köýnegiň gutly bolsun. Köýnegiň täzemi? Howwo. Gutly bolsun. Sag bol. Owadan gelşipdir. Sag bol. Men geldim. Ýene ýarym sagat gijä galdyň. Gelen bolsaň gowy edipsiň. Hana bir halta sogan saňa garaşyp dur. Agam bu näme? Ine ylham. Nämäň ylhamy? Sen maňa ylham getir diýdiň-ä. Ine getirdim. Seret, gör. Ýal. Jan agam, bir vedre boýaga seret aýdym döredip bolanok. Özem boýag hakynda. A sen döret. Döretäý. Döredip gör. Ine, bäş daş. Jan agam, ylham diýilýän zat gel diýen wagtyň gelenok. Sen getir. Ýa Ylham, seni gör gaçaýamka. Inim. Getir. Çagyryp getir. Haýyş edip getir. Gorkuzyp getir. Ýa pul beräýelmi? Salam. Salam. Daýanç, boýaglar hakda goşgy diýdiň getirdim. Sag boluň. Sag bol. Mmm. Ylham bu näme ekenow? Daýanç. Aý. Daýanç. Aý, muň ylham bilen meň ylham deň gelmeýär. Olara diýeniň çäresi ýok. Haçan diýdim men size? Häli diýdim men şulary getiriň diýip. Bolýa. 11-de hökman barar. Arkaýyn bolaý. Ýörüň-de, nämä dursuňyz? Bor onda görüşeris. Bor, bor. Bolýa. Jerenjan gowumy ýagdaýlaň? Şükür. Men ýöri teläp seni göreýin diýip geldim-dä, jiginjan. Oňarypsyňyz genje. Öňem bäş gezek dagy gelip gitdiňiz-ä. Azar edinmeli-ä ekeniňiz-dä. Waý, ýoklugy, azary bolarmy? Onsoňam, ata-babalarymyz ýedi ölçäp bir kes diýipdirler. Wiý, neme, ynha seret Jerenjan. Şi. Tagamnamaňy günde seretýän welin bara şy maýonezli işdäaçarlaň aýyraýylla jigim jan. Hum. Öňem kän geldim bilýän, ýöne şuny şu gezek indi aýyraly. Düýp göter. Sebäbi toýa çaga geljek, berhizli adam geljek. Onsoň garyndaşlamyzyň bara bar iýejin. Olara näme goýsaňam doýanyny doýmadygyny bilenok goý. Zat iliňki bolsada garny özüňkidir öýdenok gyz. Ýöne iýip ýatyrlar. Onuňam toba toba birine bir zat dagy bolaýsa. Onnoň daş etsin. Şoň üçinem maýonezli ştäçarlarymyzy düýbünden aýyrýas. Onsoňam neme sen maňa bäş sany gyzgyn nahar ýazypsyň. Maňa şonuň üçüsi ýeterlik. Ikisini aýyrýas. Seret. Ynha, şu ýerde, dur. Galamyňam ber. Hmmmm. Seret. Bäş gyzgyn nahar. Aýyrýas. Iki gyzgyn nahar. Galýa. Üç gyzgyn nahar. Köpeldýäs. Bäş ýüz adama deňdir. Ynha seret. Näçe pul tygşytlanylýar. Gördüň dämi? Al belle. Belle jigimjan. Belle. Belle, belle. Belle, ýatdan çykmasyn. Onsoňam. Men gyz çykarýan-a. Oglan tarap näçe joşsa joşubersin. Edäýsin ullakandan toý. Men gyz çykarýan-a. Maňa bolýa şol. Onsoňam toýda ýöne iýmeli diýen zat ýok. Tans hem etmeli arasynda. Tans hem etmeli. Olam bardyr. Men gitdim. Jeren jan, onda saňa tabşyrýan. Özüňem gowja gyz ekeniň. Ýüzüňem şeýle mylakatlyja gyz ekeniň. Sen gaýrat et. Eger birden ýene bir mesele çyksa, men gelerin. Ýok, Genje, mesele çykmaz. Ýok, ýok, mesele çykmaz, Genje. Arkaýyn bolaýyň.

Sen ak bagty saňa salamym ýolladym Äleme ýaz gelen wagty Ýitirmeli gymmat wagty Kabul et sen bu ak bagty Sadap! Sadap! Taýýarmyň gel-ä! How, enesi! Gel-le! Waý, men heli taýýar boldum-a! Şasenem! Guzym taýýarmyň sen? Waý, siziň şa senemiňiz geýnip bolýança biz gudalygyňka iki gezek gidip gelýäs-ä, enesi. Şa senem. Enesi, bul-a gudalar äkitjek saçagyň. Hüm. Ynha, bulam guda berjek sowgadyň. Şular ýaly gymmat sowgat bermek hökmanmy diýsene, enesi. Özüme gezek galsa bilýän-de näme bermelidigini. Arman enesi bolýaňyz-da. Şasenem, Enesi taýýar. A gyz, bu geýen zadyň näme? Köýnek. Bilýän. Göreňokmy meň näme geýenimi? Bar, eglenme-de eşigiňi çalşyp gel, meňki ýaly köýnegiňi geý. Biz mep-meňzeş bolup gitmel-ä. Kiçi gelnedaýt, olam geýsin, bar! Bolýa. Waý, dur, Kiçi gelin näme geýmeli? Ine şu köýnegi geýmeli. Näme üçin? Üçüýmizem meňzeş bolup gitmeli. Bar. Dur. Bar. Dur. Bar. O. Dur. Men-ä geýemok. Geýmeseň gideňok. Gidýän ýöne geýemok. Enesi, gidemzok. Enesi, aýdaýyň-da. Reňk bilen tagamyň ýoldaşy bolmaz, siz bilýäňiz-ä? Her kimiň bir halaýan zady bolar-a. Men-ä inkubatordan çykan ýaly birmeňzeş geýnesim gelenok. Enesi, ol inkubator boldugy däl-ä. Üçeltiň agzybirligiň nyşany bolýar-a. Waý, enesi, agzybirlik lybas bilen görkezilýän däldir-ä. Bes edäýiň indi, gelinler. Enesi, men-ä bes edip biljek gäl-le. Üçümizem birmeňzeş bolmasak gitjek gäl. Gitme. Gitme. Sen gitmäniň bilen ýeriň oýlup, honkorlup durar öýdýäňmi? Gal. Galaý. Galka gör. Galaýman, git. Jek! Näme boldy how? Näme bolar öýtýäň? Bular men sylan oklara. Eje, sylaýyň-a. Bular meni äsgeren oklar. Eje jan, äsgeräýiň. Bular meni diňlänoklar. Gelinler, diňläýiň. Asyl bular maňa ulusydyr öýdenoklar-a. Eje jan, bu siziň ulyňyz-a. Şümi? Wiý, eje jan, sizden soň diýjek boldum. Gitjek bolsak, onda gideliň. Sagat eýýäm altam boldy. Ýörüň hany. Eýýup jan nirde? Atasynda. Şeýlemi? Ýeriň onda. Gülnar? Nä ýüzüň salyk? Heý! Bilýäňmi, Jeren? Näme boldy? Maňa Süleýman ýüz bermedik bolýar. Göwnüňe bolaýmasyn? Ýok-la. Men geçip gidýän welin gabygynam galdyranok. Özem ýaňy geçip barýakam Telefona gürleşen bolup, duşuşyga çagyran bolup, on birde barýan diýen bolup, men-ä duşuşyga çagyrýa, özem baranok. Şo dagy bar-a, ýadyma düşse, içim tütäýä-dä. Wah, Gülnar jan, sen-ä şol oglany ýakaýdyň öýdýän. Ýan ýan. Dünýä. Ýan ýan. Dünýä. Ýene-de ýan ýan. Iki sany göläň budy, towuklaryň getirdim. Wiý, bagry ýatdan çykypdyr-a. Dünýä. Heý, başlyk gelýär. Hä? Süleýman, ýanýaň! Bilýän, bilýän. Ýanýaň diýýän! Bilýän, ho, bilýän. Ýanýaň diýýän! Çykar ol çalt! Eý, ýakdyň-a meni, ýakdyň-a! Gara güz gülnara, ýüregim ýan-ýana, ugruňda perwana.

Ohow! Uýajygym bilen ýegenjiklerim gelipdir. Gel balam, gel. Ýolbarslam meň. Gowumy jigim, geldiňmi sag-aman? Uýajygym, ine bu siziň sowgadyňyz. Waý, sag bol. Gutlaýan. Dördünji gezek eje bolduň. Çileden çykdyk-da gaýdyberdik. Oňarypsyňyz gelip. Galan zat gowulyk dämi? Guwanç.

Gyzym, aýtmaly zat ba, aýtmasyz zat ba. Ýaşka kakaňam guwançdan üýtgeşik däldi. Gördüm. Bir gowja bolup myrlapjyk ýatyr. Daýysyna meňzändir-dä. It ata, är daýa meňzär diýipdirler oglum. Muňa seret, muňa seret oglum, muňa seret, balajygym, seret muňa. Seredäý muňa, hemme ýerini haraplapdyrlar oglum, muňa bir seret. Aý senem, muňa seret, nädipdirler, muňa seret, çagalar haraplapdyrlar muny. Aglaýamy kaka? Bilemok. Aý senem maňa seret. Hemme ýerini haraplapdyrlar. Her sahypany haraplapdyrlar. Çyzym çyzym-a bar ýeri. Men nädip işlärin? Eje kaka, men-ä ýatjak, gijäňiz rahat bolsun. Bar oglum, a ulagym? Ulagyňy ertir irdenjik ýuwaýyn kaka. Bar oglum jan, gijäň rahat bolsun. Muňa seret. Näme bar? Ba-ba-ma.

Şekerjan balam, sen näme işläp otyrsyň? Ýataňokmy? Hü-ü. Weý, Söýenç jana garaşýaňmy? Hü-ü. Jaňlaşdyňmy? Aý, jaň etdim alanoga. Be, saglykmy kabyr? Söýenç jan, geldiňmi balam? Geldim eje. Nahar iýdiňmi? Hawa eje. Palaw iýip gelýän. Şeýlemi? Onda men ýatyberjek. Bolýa. Bor eje, sag-aman ýatyp dur. Gijäňiz rahat bolsun. Bor eje. Palaw iýdim. Ýatar garna. Hawa. Palaw iýdim. Söýünç,

Enneje, menden başga adam ýokmaý çagyr äkitmäne? Bol, bol, wagtym ýok, bol, bol. Ýur, jüjügim, ir bilen iňňirdigiňi goýsana, her günki edýän işiňi ediber-de. Geliň hany, indi nämä eglenýäňiz? Bir, sen gön öňüne min. Iki, üç, dört. Waý-e, geçsene beýle, senem ömür aýaga çalyşyp ýörsüň. Bäş, alty, ýedi. Sekiz! Şulary ir bilen ugratmagam maňa iş bolýa-da. Onsoňam bulaň boluşlary nähili? Puly sen gazanýaň, ulagy sen alyp berdiň. Bir äkidip düşüräýmek galýa. Başga näme iş bar? Düşünip bilemok, äkitsin-dä. Hawa, hawa. Bir, iki, üç, dört, bäş, alty, ýedi. Gelneje näçe diýdiň? Sekiz! Ýedi bolaýmasyn? Gowja sanasana! Pah! Be, nirden çykýaňyz-aý? Bir, iki, üç, dört, bäş, alty, ýedi. Gelneje, bulaň-a ýene ýedi. Nirden çykýaňyz-aý? Ýap gapyny! Inim, sen, gelnejeň näme diýse et! Nämedir gaýdyrýaň gelnejeňe? Jeren şu günki toýuň tagamnamasyny getir. Hawa. Hawa. Sen bu günem gijä galyp geldiň. Gele-gelmänem gap-çanak. Beh. Bagyşla gelneje.

Oh-how, muňa seret-ä! Çagadyr-da, kaka. Mamalaryn oýnama, nirede oýnasynlar? Wah, bolýa-la, gyzym janym, ýöne hemmejigi bir ýerjige üýşüp, bileje oýnasalar, arassaja oýnasalar bolanokmy, gyzym? Heý, muňa seret! Ine, seret! Maňa seret. Waýýy. Hany getir maňa şuny. Kaka. Hany indi meniň äýnegim nirede meň äýnegim nirede? Aý senem. Aý senem. Näme boldy kakasy? Meniň äýnegimi kim ýygnamaly? Men. Nirede goýduň?

Eje näme gözleýäňiz? Babaň äýnegini tapamyzok, oglum. Waý! Ana eje! Kakasy. Haw. Ine dur äýnegim. Jeren, bu gün işden soň sowgat almaga kömek edäý-de, bu gün kakamyň doglan güni. Bolýa, Gyzlar, men-ä sowgat alanymdan sowgat bermäni gowy görýän. Onsoňam, ýagyş ýagaýsa, iň gowy görýän aýdymymy diňläp, ýagşyň aşagynda tans etmänem gowy görýän. Özem ap-ak gar ýaganda, gyrt-gyrt edip şol garda ýöremänem gowy görýän. Sowuk howada, gyzgynjak pejiň başynda kitap okamanam gowy görýän. Özüme-de iň gymmatly sowgat kitap. Jeren, Gülnar, size aşakda gowy görýän müşderiňiz garaşýar. Didar, hany gir. Zyýada, senem çep eliň bilen atyp bir gök çaý demläp al gyzym. Bor başlyk. Mümkinmi? Hä, gel gyzym. Hany getir. Zyýada çaýyňam-a gorkanyň ýüzi ýalak bolupdyr. Alyp gidäý muny. Didar. Diňleýän. Şol tamdyrlama. Onnoň towuk etinden saty. Onnoňam şol işdäaçarlary dört däl-de, bäş edäý. Bolýa, başlyk. Bellediňmi özüňe? Hawa-wa. Mämmet, şol ýaňky ýerini gowy edip bir jan berip, duýgulyrak alsana bir tomaşaçylar hezil edip diňlär ýaly. Täzeden alalmy, halypa? Hawa, gaýrat et. Salowmaleýkim. Waleýkimessalam. Gorgunmasaňyz. Hä, tüweleme. Şul oglan aýdýam aýdymy. Hawa şul oglan. Gaty gowy. Geçiň oturyň. Oturyň. On minut arakesme oglanlar. Hä. Özüň aýtdyňmy şol aýdymy? Hawa. Berekella. Sözleri kimiňki? Sözleri Köşlana Seýitwiňki. Hum. Sazy? Sazy özümiňki. Sen aýdymy duýup bilýäň inim. Sag boluň. Sen dessanlardan haýsysyny okadyň? Leýli Mejnun. Leýli Mejnun. Leýli Mejnun. Zöhre Tahyry okadyňmy? Ýok. Zeýnal Arap dessanyny okadyňmy? Ýok. Ýusup Züleýhany? Ýok. Inim. Sen şo dessanlary oka, öwren, onsoň meň ýanyma gel. Bolýa onda, sag boluň. Bolýa. Sapar Ramanowiç, ugradaýyn. Ugrat. Daýanç. Dur, Daýanç. Dowam edýäs, oglanlar. Wah-eý! Ýer şuny el ujunda goýmalymy diýsene. Jeren, gynanma. Jäş döwürse şatlygyň alamaty diýilýär. Zyýada, Çaý içip eliň bilen at diýildigi çaý ajymtyk et diýildigidir. Eger-de çaýyň ýuwan bolsa, onda Gorkaň ýüzi ýaly Liliýa. Hümm. Şu wagt seňem ýüzüň ýaňky demlän çaýyň ýaly-la. Şu gün irdenem men sebäpli birgiden gap-çanak döwüldi. Wah, toý mekanyna iň gowy hyzmat üçin berlen nyşandy-da ol! Meň oglum mamasy bilen babasy bilen toýa barýa hä oglum şeýle gerek. Gyzym Haw eje. Menä şu pomma halaýdym. Özleri näme getirdi? Özümi waý meňä ýadyma düşenok. Bolýa Eje şo gyňajyň bilen gitjekmi? Waý. Nämesi bar bu gyňajyň? Köýnegiň-ä mawy. Gyňajyňam. Gelişýär-ä gyzym. Häzir garaş eje. Getirýän garaş. Gowa gyzym. Waý. Uh. Getir göreýin. Waý, geldi, geldi. Yslam hanagy? Yslam. Derrew tap, bol, bol. Yslam. Yslam nirdekä? Yslam! Waý! Eje! How! Şeýdäýmersiň-ä, Yslam! Borsana gyzym, näme boldy? Wah-eý! Näme indi şeýdip aglap oturjakmy? Başga eşigi bardyr-a. Ýör oglum, ýör. Babaň garaşypdyr. Dä, çalt geýdirdim-dä. Wagtynda çykmany öwrenen adam dälde, wagtyň nähili gadyrlydygyny bilenoga. Babaň gidäýipdirmi? Şul adama 30 ýyl bäri çydap gelýän. Ýene bizi toýa taşlap gidipdir. Eje? Eje, saňa näme boldy? Gyzym, kakaň ýene bizi toýa taşlap gidipdir. Wiý! Bary senden boldy. Eje, hemmesi şundan bolla, goýsana. Nahara geldi. Söýenç, eliňi ýuw-da. Häzir. Suwuny bir sepeýin, palçygy gatamasyn-da. Şuny iýjek bolýaňyzmy? Salam, gelneje. Salam, gelneje. Geldiňmi? Şunyja görýäňizmi? Ýok, o maňa dä, oglanlara. Hä, bolýa. Ine-de seniň naharyň. Söýünç, ine seň gowy görýän jüýje çorbaň, peýdaly. Sag bol. Goýdum, gitdim. Bolýa. Gidemok. Sen oturyp iýäý, menem oturyp seredeýin. Şeker jan. Sag bol aladaňa. Sen arkaýyn gidiber. Men palçygymy ataýa, men işläýin. Soň iýerin. Ýok. Sen iý otur-da, menem seredeýin. Söýenç jan. Senä jüýjäňi dos. Bizem çiş diýeli. Çemçe, me, ip, peýdaly. Mhmm. Ol zyýanly, bu peýdaly. Çemçäm ba. Iýäý. Alo. Maňa da goýma. On beş minutdan barýan. Hawa, hawa. Şu ak köýnek, hawa. Şaý sepinem dakyň. Müşderi bilen hem mylaýym gürleşmeli.

Heý, maňa seret. Şuny dagy howlyny suwarandan soň bir aýryp ýerinde goýsaň bolanokmy? Şuň üstünden indi men basyp geçmelimi? Aý senem! Aý senem! Aý senem! Howlyny suwaranyňyzdan soň, şuny bir gyra aýryp goýsaňyz bolanokmy? Aýsenem. Muny toýda paýladylar. Munam saňa joralaň ugratdy. Dur! Yzyňa gaýt! Gel bäri! Ene. Sen aglaýaňmy? Maňa seret.

Berekella. Döwlet aga, ýetişýärmi? Didar. Hawa. Hä. Şu günki toýuň tagamyny men taýýarlaýyn. Towukly batyrma küýze çykdy. Şomy? Hawa. Hüm, näme atmalydygyny bilýäňmi? Hawa. Aýdany? Towugyň döşi, sogan, mesge, kömelek, käşir, gaýmak, duz, burç. Näçe möçberde atmaly? Dört ýüz adamlyk on iki kile towugyň döşi, mesgede. Boldy, boldy. Hany taýynla göreli. Bolýar.

Ýok, men seň ýanyňa geldim. Jeren jan, men aljyraýan. Men gaty erbet aljyraýan. Onsoňam ilkinjije toýum. Ynha, özüň toý etseň, intäk bilersiň. Kofe dämi şi? Hä, kofe, kofe. Gelneje. Ýöne sen menden beýdip ýüzüň bukma. Bukamok, Genje. Hemme zady siziň aýdyşyňyz ýalyjak ederis diýdim-ä. Siz hiç aljyramaň. Ýok, näme diýjekdim-aý men saňa? Hä! Bezeg işleri. Bezegmi? Onda bezeg maňa degişli däl. Siz Gülnaryň ýanyna baryň. Maňa degişli däl ä Genje. Waý, senligem-ä bir zat diýjekdim. Näme diýjekdim-aý? Tagamnama. Gelneje, siziň toýuňyzyň tagamnamasyny öňem bäş gezek üýtgetdik-ä. Siz maňa bir zat aýtsaňyz-aň, Genje. Şu toý bolýamy ýa bolanok? Hii. Toba! Diýip duran zadyň näme gyz? Hawa bolýa. Bolman näme? Bolýa toý. Şo gowy-da bolsa Genje. Onda bar-a, meň size bir gowy maslahatym bar-da. Näme maslahat? Şeýle gowy-da Genje. Siziň toýuňyz üçin başga bir gowy toý mekanyny salgy beresim gelýä-de. Näme? Näme diýýä? Toý mekany. Şu toý mekanyna toý etmek üçin meniň sähedimiň Iki gezek üýtgedileninden habaryň barmy? Men şu toý mekanda toý ederin. Düşündiňmi? Bolýa, bolýa genje, gowy daşlaşyş taýda bolsa. Siz gaty arkaýyn boluň. Siziň toýuňyzyň aňyr başy boljagyna men güwä geçýän. Arkaýyn boluň. Waý, bilýädim-ä men seň gowy gyzdygyňy. Seň erbet gyz däldigiňi bilýärdim-ä men, Jeren jan. Onda men toýda gatarkaýyn myhmanlarym bilen bolaryn. Senem edil meni ýanyňda duran ýalyjak naharlaryňa seretseniň. Maýonez içdi, açyrlamyzy aýyrdyk. Aýyrdyk. Naharymyzam üç etdik. Üç etdik, hawa. Ikini aýyrdyň. Hawa, aýyrdyk. Gidiberiň, arkaýynjak gidiberiň. Eger men gerek bolsam, onda. Ýok, ýok, Genje, arkaýyn gaýdyberiň. Bolýar, bolýar, Jeren jan. Hemmezat gül ýaly bolar, Genje. Seň özüň gowy gyzday, seň özüň gowja gyz. Gorgenje, arkanjak gidiber. Gorjerenjan, ýöne eger birden men gerek bolsam şonda-da habar, ýöne men şonda-da gelerin ýanyňa. Ýok, gelip durmaň. Bolýa, bolýa Jerenjan, sag bol. Gorgenje, sag boluň. Waý. Döwlet aga, tagamy dadyp beräýiň-dä. Bä, tagamly bolupdyr. Jeren, meň bişiren naharym gaty tagamly bolupdyr diýýä. Şeýlemi? Didary çagyraýyn.

Al su iç. Şeref edipsiň ya bar nahary. 400 adamlyk nahary isrif etdiň, bilýäňmi şony?

Açyk bolsun. Heý, seni göreniňem bir işdäsi açylarmy? Seni göreniň işdäsi ýapylýa. Boýuňy dagy suw oýlajak ýalak bolup. Gijä galmaň, wagtynda geliň, ýeralma arassalaň. Me, bu saňa ýeralma üçin. Bu saňa iki halta sogan üçin! Bu saňa! Bu saňa! Bu saňa! Şunyňam şor bolupdyr. Zyýada, geläýdä. Şu naharyň indi nädip duzuny aýyrmaly? Dört ýüz adamlyk nahary isrif edip bolmaz-a. Bilemok. Bir kasaň içine bir kile tüwi alla getirip ber maňa. Häzir şu tüwini gazana goýýas. Bir gezek gaýnansoňam çykarýas. Tüwi, naharyň artykmaç duzuny özüne sorup alar.